Mwĩroreri wa YouTube channel ya Lydia Wangũnga, nĩ ngatho nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Kiumia gĩkĩ gĩothe ngoretwo tũkĩũrania nawe kĩũria atĩ ũhiki mũtheru nĩ kuuga atĩa. Andũ arĩa makoretwo makĩ ni follow thĩinĩ wa YouTube account yakwa, arĩa makoretwo makĩ ni follow thĩinĩ wa Facebook account yakwa ya Wambũi wa Mwangi, na bado thĩinĩ wa page yakwa ya Lydia Wangunga ya Facebook na arĩa makoretwo makĩni follow thĩinĩ wa Instagram tũkoretwo tũkĩũrania kĩũria gĩa atĩ ũhiki mũtheru nĩ kuga atĩa na ndĩragũ promise nĩ ngũkũrehere mũgeni thĩinĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha akorwo agĩtũtarĩria ũhiki mũtheru nĩ kuga atĩa? Na tũkĩrora kĩũria gĩkĩ tũgũkorwo tũkiuga maũndũ matiganĩte, ngwenda tũrore ũhiki wa akũrinũ na process ĩrĩa ũhiki wa akũrinũ ũgeragĩra nĩgetha ũtuĩke ũhiki mũtheru. Mũgeni witũ karibu sana thĩiniĩ wa channel ĩno ya Lydia wa Ngunga, ũgũtũgeithia na ũtwĩre ũrĩa wĩtagwo na kuma kũ? Thengiũ. nĩndia nĩ ũndũ wa kũhe kamweke gaka na kũndehe haha, nĩgetha njarie ũhoro wa ũhiki nĩ ndĩrutaga nĩ kiugo kĩa Ngai ndĩrarutana. Wa mbere njuge mũthikĩrĩria njĩtagwo Isaac Mwangi Wambũrũ, gwitũ nĩ nĩ Maragwa, itũra rĩtagwo Gĩcũgũri na nĩ thĩiniĩ wa kaũntĩ ya Mũrang'a. na ngoragwo ndĩ mũhunjia na mũbicobu makanitha-inĩ ma Holy Vision of Israel Church, ĩĩ gũkũ nĩkuo gwitũ na ngoragwo ndĩ mũtungatĩri gĩkĩro kĩa bicobu. Okay, thengiũ mũno Bishop nĩ ũndũ wa gũtũcerera thĩinĩ wa channel ĩno ya Lydia Wangunga. Rĩu ũndũ ũrĩa ngwendaga ũtũtarĩrie nĩ atĩrĩrĩ, ũhiki mũtheru nĩ kuuga atĩa? Na tũkĩarĩrĩria ũhiki mũtheru-rĩ, tũgũkorwo tũkĩrora makinya marĩa akũrinũ mabatiĩ gũkinyũkia nĩgetha gũtuĩke ũhiki ũrĩa maka nĩ mũtheru, nĩ makinya marĩkũ mabatiĩ gũkinyũkia nĩgetha gũtuĩke ũhiki ũcio nĩ mũtheru? Thengiũ mũno, mũthikĩrĩria angĩaria haha ũhoro wa ũhiki mũtheru, rĩtwa ũtheru gũtirĩ mũndũ ũtagĩrĩirwo nĩ kũmenya rĩtwa ũtheru nĩ kuga atĩa, nĩ tondũ kĩndũ gĩothe kĩretwo gĩtheru ti kĩhake gĩko, nĩ gĩthambie, nĩ kĩmenyerere. nĩkĩo gĩtagwo gĩtheru. Koguo naguo ũhiki mũtheru wĩtagwo mũtheru tondũ ndũkoragwo wĩ mũhake gĩko. Ũmwe nĩ atĩ thĩinĩ wa ũhiki mũtheru ũrĩa twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa akũrinũ, na nĩguo wĩkagwo akũrinũ-inĩ, na nĩguo wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩkwo, nĩ atĩ mũirĩtu na mwanake wona magimara, mwanake nĩwe wambagĩrĩria wona agimara. ageta atungatĩri na athuri a kanitha, akamera we nĩ akinyĩte wa kũhikania. Nderagwo rĩmwe atĩ thiĩ ũgethe mũirĩtu ũhikie, nĩ marũa aheagwo marũa mandĩkĩtwo na maga sign. Tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ĩno itũ, harĩa tũgũkinyĩtie nĩ atĩ Mbicobu ngũmũrĩtie kĩũria gĩa atĩrĩrĩ, Mbicobu tũtarĩrie, ũngĩenda gũtara mũirĩtu na mwanake ũcio matarĩ maraka ũhiki atĩa? Nĩgetha makinyanĩre gwaka ũhiki mũtheru rĩ, ũngĩenda kũmatara ũmere atĩa? Nĩ wega mũno ũrĩthia, ngwambĩrĩria na na mũirĩtu, mũirĩtu mũtũrĩre wake wothe kuma arĩ mũnini, nĩ harĩ mũikarĩre ũrĩa tũmarutaga ta yuthi, tondũ mũirĩtu ũtahikĩte wothe nĩ mũyuthi, Tũmataraga kwaga thiritũ na anake. Mũirĩtu atũre atarĩ thiritũ na na anake, na tũmarutaga ũguo nĩtũmarutaga ũhoro wa kwaga thiritũ na anake, kinya mũkũrĩre wake kinya akanakinyanĩra. Wonaga thiritũ na anake, nĩagatuĩka mũndũ mwagĩrĩru, na agakorwo hao ha he nyina, na kanitha-inĩ na kanitha-inĩ kwao, orio ta mũirĩtu mũthingu. na airĩtu arĩa athingu nĩo me value njega kũrĩ anake arĩa mendaga kũhikia airĩtu ega. Tondũ mwanake ona korwo no amenye mũirĩtu wĩ mũrũaru wĩ kuma e mũnini, akamenya mũirĩtu ũyũ wĩ mũrũaru ũguo ndangĩkwenda ona wĩ mũthaka atĩa. No angĩkorwo wĩ mũirĩtu wĩmenyereire wĩ kwĩ, ũkaga ũkorio na wona worio wona wetĩkanĩra, wekĩrwo ũhiki mũtheru ũgocithagia Ngai na ũgateithia kanitha, na ũteithagia Ngai na ũgateithia kanitha, na ũgateithia aciari aku. Ũguo nginya atungatĩri nĩmakenaga nĩwe, na itũũra rĩgakena nĩwe, na ũhoro ũcio ũgatuĩka wee nĩwatooririe. Noguo ũhoro wa mwanake naguo ũtariĩ. Mwanake angĩmenyeka nĩ kĩhangara, airĩtu arĩa athingu matingĩmwenda, tondũ o ũguo o ũguo arĩ mũrũri, na nĩ mũhonoku, ona ahikania akorwo arĩ o mũrũri, ndakarũma ndakarũmagia nyũmba yake. Koguo ũhoro wa mwanake onaguo ũhana o wa mũirĩtu. Mwanake kwaga itherũ na na na na na andũ-a-nja, mwanake kwaga itherũ na airĩtu, akoraga arĩ mwanake mwega, na mwanake mũthingu, agakinyanĩra. Wona akinyanĩra ekaga ũhiki mũtheru, na andũ acio matihenagia Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa marũgamĩte mbere ya mũtungatĩri, mũtungatĩri ambate ihoya atĩ nĩ ũhiki mũtheru aranyitithania. Ũtheru ũcio ũgakorwo Ngai nĩ aũĩ. No angĩkorwo mũirĩtu nĩ akoretwo e mũrũgarũgi, mwanake nĩ mũrũgarũgi, ũtũmaga nginya Ngai ahenio nginya nĩ mũtungatĩri, na inyuĩ mũkahenania, na noguo cira wa Ngai ũgakorwo ũrĩ mũnene. Kũguo nĩ wega mũirĩtu kwaga thiritũ o yothe na anake, akorwo arĩ mũthingu. Tondũ ũthingu ũrĩa wa bata mũno wonekaga harĩ mũirĩtu. Kĩo Ngai kiugaga, Mũirĩtu ũtarĩ mũhiku ũcio akenagia Ngai, na mwanake ũtarĩ mũhiku ũtahikanĩtie noguo nake akenagia Ngai, tondũ arĩkia kũhikania akenagia mũka, akahangaga agĩkenia mũka, na noguo mũirĩtu nake wona ahika akahangaga agĩkenia mũthuri wake. Koguo matukũ marĩa mũirĩtu atahikĩte abatiĩ gũkorwo tu agĩciria ũhoro wa Ngai, nake mwanake taguo, ihinda rĩanyu rĩakinyanĩra Ndakwĩra o rĩngĩ atĩ ũtĩithagia Ngai, ũgatĩithia kanitha, na ũgatĩithia aciari aku, na ũhoro ũcio wothe waugwo ameni, Ngai agatũũra atuĩkĩte Ngai wanyu, na mũkahe rũciaro rwega mũno nĩ Ngai. Ũcio nĩguo ũtaaro iria ingĩtaara mwanake ũcio na mũirĩtu. Okay, Bishop nĩ thengiũ mũno. Thank you. Eh, thĩinĩ wa channel ya Lydia wa Ngunga nĩ twakena nĩ tondũ wa gũkorwo nawe thĩinĩ wa channel ĩno itũ Thank you. na nĩ ngatho mũno. Thank you. Ũngĩkenda gũcera rĩngĩ Mm. wĩ karibu sana gũkũ. Thank you mũno Thengiũ mũno. mũno.